олоппуттара. Онтон ол кэнниттэн дьэ бу үөһэ бүлүгэ олоҥхо сыһыаҕа болор үһү. Ону үөһэ кэннин олоҥхолоон этигэннэр, ыҥараннар бу Атта олоҥхоттор аттыктанан бырайыак эйиэхэ айаннаан кэллэ. Уонна бу номнуо бүгүн бэһис нэһилиэкпэ кэлэн олоҥхолору турабыт. Ону бүгүн хааннаах куртан тууралаах кэлэн турар эбит буоллахытына, бэйэм мэйэ хаалсан төрүттээхпин булан баран Амма эмиһиттэ сылдьабын.

Аты бүгүн бу Хоро нэһилиэгэр кэлэн олоҥхо дьоро киэһэтин тэрийдибит. Ол курдук бу ааттаах олоҥхоттор артыктанан, ытык көтөөхтөр ыллыктарынан диэн экспериментальнай бырайыак бэһис нэһилиэгэр кэлэн үктэннэ. Маныаха бэлиэтээн этиэхпин баҕарабын, элбэх баҕайы истээччи кэлбит эбит. Ол курдук үстэрэ, оскуола үөрэнээччилэрэ бэһис, алтыс, сэттис кылаастар бадахтаах. Онуттан саҕаланыаҕыттан улахан аҥаара дылы тэһийэн тулуйан олорон иһиттилэр. Баҕарабын. Онон туох-ханнык иннинэ бу буолаары турар Олоҥхо ыһыаҕар Үөһээ Бүлүүлэр бэлэмнэнэллэригэр итиэннэ буоллар Олоҥхо ыһыаҕын ыһар дьоннор олоҥхо диэн туох-ханнык буолара эбитий, туох айымньы эбитий диэн ис хоһоонун өйдүүллэригэр туһуламмыт бырайыак буолар бу. Онуттан мин санаабар үрдээх-сөптөөх бэлэмнэниилэр баран иһэллэр. Ол курдук ааспыкка бу аҕыйах хонуктааҕыта Үөһээ Бүлүүгэ Республикатааҕы научно-практическай конференция буолла олоҥхо ыһыаҕа диэн. Ол конференция буоллар ыччат саастаах дьоҥҥо, ол эбэтэр оскуола үөрэнээччилэригэр анаммыт сиэксийэҕэ эспэдинэн үлэлээтим. Маныаха буоллаҕына биэс эм биэс үлэ киирбит. Биирдэлээн оҕолор чинчиилэрэ. Бу биэс эм биэс үлэттэн уопсайа улахан аҥаара үөһээ бүлүү оскуолатын үөрэнээччилэрэ хоруйбуттар эбит. Онно ис хоһоонугар киирэн көрдөххө, Сүрүннээн үөрэнээччилэр бу бэйэлэрин төрөөбүт улуустарын историятын үөрэтэ сатыыллар эбит, топонимикатын ол иһигэр. Ону таһынан буоллар дьэ бу Олоҥхо ыһыаҕар ыытыллыахтаах оһуохайга, ону ааһан олоҥхоҕо кэтиллиэхтээх таҥастарга игин туһуламмыт үрдэ үчүгэй чинчийиилэри оҥорбуттар оҕо хараҕынан анаарынным Манна даҕатан эттэххэ, бу биллэн туран олоҥхо ыһыаҕа ыытыллаары турара сүрдээх-көдьүүстээх. уонна оттон сөптөөх бэлэмнэниилэр барын иһэлэр бэлэхтаах диэн кэмпириэнсийэҕэ түмүктээн эппиттэрэ. Ол иһиннэ мин этиэхпин баҕарабын биһиги олоҥхобут идэ быһыытынан, ол аата олоҥхолооһун төрүт идэ быһыытынан салгыы сайдар кыахтаах Ону биһиги бары өйдөөммүт, итиэннэ өйөөммүт, олоҥхолуу сатыыр дьоннору, итиэннэ олоҥхоҕо сыстаа сатыыр дьоннору өрө көтөҕөн көмөлөһөн биэриэхтээхпит дьаһанан. Ол анньыттаттан бука барыгытыгар бу уонна ыытыллаары турар олоҥхо ыһыаҕынан өссө төгүл сүһүөхтээх бэйэм сүгүрүйэн туран, холдьуктаах бэйэм холкуйан олорон иитиитик истинник эҕэрдэлиибин уонна ыһыахха үрдүк таһымнаахтык ааһарыгар баҕарабын